Allah mafele hayi hayi wena wena i tsotsi i mi va ku hava pele xi miyerini a xi miyelangi na ku ta video leyi wena swi vona ku a xi kwate ngopfu Eh, ni kombela n'wina mi nga kusuhi na beni mayingani mi ni byelela yena ku ri siku leri a ni nga palms siku leri a ya ku performeni leyi a ni nga yi ku voneni ka yena because ni twe rhuma ya ku u busy u byela vanhu ku ri mina ni teni la ku n'wi vona laya a ni tlherisa beni mahingani a ni tangi ni ta ku vona u nga hembeli vanhu beni mahingani u na problem ya ku ni fike pounds ti-supporters ta mina ti lava ku teka ti-photo na mina sweswe ntsena ku ve busy ngopfu va ku mapele left right and center swi n'wi nyika problem i had a meeting na adam the owner ya pounds ni ye le ni fika ni vulavula na adam that's it ku va vanhu va ni kokakokile va ya hala va ni yisa hala na hala va teka ti-photo na mina swi n'wi nyike problem so now u busy hi rhuma leya ku ri mina ni lave why would i want to speak to you hi wena a wu fanele u ta laha ka mina u lava ku vulavula na mina u ta ni vutisa ku ri yindlo liya yi nga leyi ni nga yi aka ni yi hetise ku yini hi wena u lava ku tilesena hi mina ni lava ku tilesena okay mfaka yena mfiswa ni kumela yena khayisa kwa mijoni ka nkanelo wa gingirikani mina mandlele gere gingirikona ka mashavani khesi ngoku kuna kuna mtlha mijonini loko ri ke mi nge za mi subscribe ka channel komela mi tlika subscribe mi tlhe mi tlika na na notification bell ku loko hi ndla xo ta hina n'wina mu nga titimeli mu nga sela ndzhaku mu nga titimeli mani mu nga titimeli kwala hansi mu nga titimeli and then please do share the video and also comment and va byela van'wana hi timhaka leti hi nga ku ndlela ka nkanelo wa gingirikani namuntlha la ku lwa lo mapele mapele kahle kahle ku humela yini van'wana va ku ha i maxisa leswi i mani mapele mi n'wi voni laha ka ka video liyani u ni nga swi vula ku i a a can't say attack we can let me say is, is public attack because a ni za ni vona video kumbexani a post leyi vulavulaka ku ben mahengani i i te mapele eh a tini laha la ku n'wi vona then a n'wi hlongola a hi siza hi swi vona hina sweswi ka public so I'll, I'll feel like maybe that's a public challenge to ben maingani you know so mapele xi ri um ben maingani um a nga famba hembela vanhu a ku mina enhlongorini a palms a ni nga heli yena a ni yela ku ya vulavula na na n'winyi wa le palms after ku mapele um se xitsonga music artist kahle kahle koku xo tswa xi le kundle ka vulobedi house ni ta vulavula hi swona hi ku ya ka show leyiwani um mara vanhu va vo tala va ku hakatlatle i munhu mapele hmm, hmm. ya video leyi vhele yi le ku trendeni and vanhu vo tala va ya na mavonelo ya vona van'wani ve ri mapele i vona ku a nga ha ri ku trendeni seni yena i lava ku tirhisa video leyi ku va a trenda ende hi ku tirhisa vito ra bini mahingana hi leswi vanhu va nga ku vulavuleki ka swona le handle um van'wani va tlhela ku i vone i cisetela mr post ku va ti humese video leyi ku va ti trendini last week hi mhaka ya swona ma tsundzuka video leyi ya mr post a kha a a chingelana na na bima hengani a ni swi tingo mi hleketa yini hi tivhidiyo leya ku ri um swi swi fana ku ri mapele a ve a swi a vule leswi a nga swi vula na hi hi bini mahengani ngopfungopfu loko ka ka mhaka leya yindlu ya bini mahengani ma swi tiva ku yindlu ya bini mahengani yi a yi khale yi ri mahungwini mhaka ku ve ri a yi siza yi hela van'wani ve ku ve ri ku mali a ya ha ri kona vona mr post a ku mali a ya ha ri kona ka bini mahengani se vanhu vo tala va nga va kha va hleketa ku maybe keni ku nga ku ri swona leswi endlaka ku ri yindlu ya beni mangani yi nga heli loko ku ri keni himpela a yi se hela phela swi endla ku ma ku yi herile beni xo yima xi ku hahoni va tshika vanhu lavawani xi ku i vana va valoyi lava honi va tshika honi va tshika xi ta yi humesa siku rin'wana mara loko hi vulavula hi yindlu guys mapela i na yindlu kulu he has a very big house leyi a nga yi aka leswi swi nga vuriwa laha ka video a nga hembi i na yona yindlu as you can see hi leyi yindlu ya mapele I like the color blue. I like the color blue and I'm over kahle. And then she want mapele, mapele xi na mali guys. Um loko vulavula hi ku vulavula hi mapele mapele i munhu la a nga ku endleni ka mhaka property and also maswi ku endla music as well he's doing polo house right now bulubedu house la nga ku a nga ku fichane ka vanhu vo tala ngopfu va king munada makhadzi i ndle tinsimu na va shomajozi eh va Prince Benza va Cool B you know Poshy Girl va tele ngopfu vanhu lava nga ku featuring ka vona ka Bulubidi House Mapele and he's busy that side you know and then a swi tiva ku vanhu vo tala va ri "Ah, Mapele ka Xitsonga a nga ha ri relevant i lava ku va relevant hi vi- hi vito ra Benny Mayengani maybe va nga va ri na point ma swi tiva ku si Mapele ka Xitsonga vhele a nga le ku trendeni and then loko ka video leyi a vulavula hi ku a ya vulavula na n'winyi wa palms hmm, mi ni hlekete ku maybe ken mapele xi nga xi kha xi lava ku vuya xigazeni ni nga hleketa ku maybe xi lava ku vuya xigazeni hi ku um eh, loko ni languta mhaka ya ti ya music ya vulovedi ya wa wa pfumba mara swi teka nkarhi ni tshame ni swi vula ku vulavula hi video leya ya ya psychology ni ku ta swi kota na ku ya a dominate ka mapiano na hiloko swi teka nkarhi it takes time to dominate in a particular genre so u nga kuma ku ni le ka bulo baby house ku na ku na ti-king munada laha kahle kahle leswaku va makhadzi you know and eh, vele ma swi tiva ku ri um vanhu vo fana na va master k g na vona va kona and va vanghana lava mapele vanhu lava se eh mara mapele xi nga ri maybe xi lava ku vuya xigazini maybe a xi lava ku organizer ku ri kahlekahle ni lava ku endla launch na mina ni mi xi lava ku exigazeni a hi swi tivi mapele please tell us talk to us you know i'll leave my email here i'll leave my contact numbers ku ri mi hi foyinela mina i'd like to have you in, in, on nkarhi like ngirikani hi bula hi timhaka ta music wa wena because i feel like it's really really it's, it's high time kahle kahle i khale ni vele ni kha ni ku lava ka nkanelo wa gingirikani mara um i ndla music wa kahle you are very talented loko hi languta music mapele va ka hina um master vele music mapele i tlanga i yimbelela hi voice yin'wana ya different ni tshame swi vula ka nkanelo wa gingirikani loko ni kha ni endla video liya ni nga yi endla na um, nes matlala nes matlala vele i munhu loyi a nga feature swinene hi mapele mapele mapele chuli mavito ra yena i mahlori ne hi swona linon mahluri ti huma hala ka xihoko hala mapele loko ri ke na mun'wi tivi ku na vanhu lava veke mapele a n'wi tivi mapele a n'wi tivi mapele huma ka xihoko u matsanini i munhu la nga inspire swinene hi hi vanhu vo fana na paul ndlovu you know loko na ta ka mhaka ya music wa disco and then handle ka ku va a ri musician vhele phemapele maybe leswi swi endlaku ku xi va xi ri na mali handle ka ku va xi ri a musician mapele phela

Is xixo majozi kumphoshigen ndrivele i think yeah I, th I forgot i think i i rhyma video ya kona va tlange ku ka sabc eh ya na tsundzuka futhi msimu ya rhyma na xo na na na mapele va kha va tlanga ka sabc she he did songs na xo majozi you know very usa busy or user busy i'm not sure how to pronounce that one because ka kuma ku va tirhise lingo mara mapele mulungu a nga kona ka music ma swi vona ku na video leyi ni nga yi tlanga earlier yo sungula hi yona mi swi vona ku i munhu a a a swi kota ku perform-a u endla swilo swa kahle so mara loko swi ta ka timhaka ta beef I'm not sure ku ri mampela i ready na for beef coz beef na hi nga namuntlha a xi respond-angi loko ka ha ku huma video liya lexi nga xi endla xo post-a video leyi vanhu va mi ku nga ni chikeli swo swi va nga ni hleka vanghani va mi ya xa posta video leya xi huma swi lwini beni ma nga xi vuyi van'wana va kha ku ha xa ha strategizer me le ku biya beni yo huma video yo yo bifa munhu ni ta teta ya vulavula hi yona la eka ka yona gigirika ni ta vulavula yona swi ni byele hansi mi ni mi hleketisa ku yi kuma pela i i na point na ku va a byele beni ma nga ni mhaka ta yindlu ku a nga a nga a fana ta ka mina ta dyondza tilesele ni ku ya mara impela loko ku ri ke ni ku na munhu loyi a nga heta yindlu va king munhu a devele ku akeka tiyindlu na na hi mapeleti ni ya yena maybe a yi za yi hela kahle hi ku ya leswi a swi lavisaka swona and driver movha kahle maybe is not this dream car i don't know mara ni twi nga ri mhaka ku ku vulavula hi swa swa tiyindlu it's a little bit too personal guys because vanhu vo tala hina ti-situation to hambanahambana laha vuton'wini leti ti endlaku ku ri swilo swin'wana swi hlwela ku hatla swi fika ma swi vona. because un'wana na un'wana i na what call it eh, i na season ya yena so u nga kuma ku season ya bini a yi se fika ku a heta yindlu i nga kuma ku mapele ya ku a heta yindlu yi maybe yi fikile ya king munada ku a aka yindlu leyi a nga ku yi akeni yi fikile mara ti-politics ta tiyindlu eh, yi ti sungule hi xona mara bini mara a xi yimelele xisa lexiya wa tsukela ku xi dla video leyiwa
aye vaseketeri va president mayengani eh na n'wina vana va loyi ma yi vona eh, double story ya president ya se ni chela na ku chela xilepe ma swi vona xi le ku khandziyeni la eh mali yo pfumelela mali yo pfumelela vana va loyi ma yi vona ku yi njhani a yi heleli na loko nkani foda la yi heleli yi lehe ngopfu ya tshika ku vulavula ngopfu vana va loyi mali yo yimbelela leyi ma yi vona mali yo yimbelela yi ndla yi chela xilepe la vana va loyi la ka mina mi nge lunghi next mi nge lunghi a ya khandziya se ya khandziya ya president a yena a phikisane ti-double story a yena ni mi lava competition a ya ke ti-double story phikizana president mangani wa vulavula
ya vanhu bela ximeleleki va karhi bizi la bela yi dleku ku va na hoyi hoyi ya tiyindlu ku ya a hi phikizaneni va vona se waka tiyindlu maybe mapela xi tirhise ku ri i bena nga sungula swa tiyindlu muna mi ni n'wi kombisa ku na mina yona yindlu so a ni nga swi tivi ku na beef ya mapele na na beni mayengani so a ni swi tivi ku mapele ta swi yimelana is it a good strategy for him a nga va kha lava ku trenda kumbe a nga va a kha lava ku va relevant kumbe a nga va a kha la ku tirhisa this opportunity ku va a a a release his new album ya Xitsonga hi ku a ri palms nga kuma ku se i la ku organize a gig kumbe CD launch or something like that you know we don't know why was he at palms that's a question you know but hey you never know you never know maybe i titwa a khomeke kahle hala ka bulobedu house kumbexani la ku vuya kaya xikazini because we miss that kind of voice we miss mapeletshud voice peletshud voice we really miss that voice and then i munhu la nga talented and uh, you cannot deny i mean besides swa music vele ni vurini i munhu la nga qualify ka swo hambanahambana na mhaka ya ku ya he did filmmaking ni filmmaking he's actually a filmmaker mapele and mhaka ya ku modla you remember he was a face of vodacom and pep stores i think yes ka ku navetisa mhaka ya mpahla so a hi munhu loyi a nga munhu njhe i munhu la nga smart i kahle la nghondzweni mapele so a lexi ni xi tivaka mapele vhele na swi tiva i vanhu vo rhandza ku jima mara i munhu wo rhandza ku mapele munhu a nga rhandzi ngopfu beef mara i munhu wo rhandza ku yimelela swilo ku matsongo nkarhi lowu a yimelele i yimelele psychology loko psychology a a ku wa suka ka team xirimani kumbe wa ku wa wa tshika mhaka ya Xitsonga music ma swi tsundzuka mapele u n'wi yimelelini and then i munhu la a a lavaka ku yimelela vanhu mapele maybe he's an activist inside yi nga kuma ku mapele is a huge activist inside that's why a xi rhandzi ku vanhu van'wana va xanisiwa xi kha xi swi vona hikuva ku xi mhaka ya swona because ni vone xi yimele na t n s hikuva vanhu va n'wi chinghile hikuva ka vona eh, yindlu ya yena a nga a nga akangi yindlu mara a kha driver move yo durha xi yimelele t n s luwa house music ma yi tiva nghoma leya umoni ya tns ne loko ti hamba n'wi tivi tns swi swa endla kuma ku vanhu va n'wi tivi tns tns is a big friend ya prince k b va ve na beef na vona va ri vambirhi prince k b na tns ivi vanhu va chinga va ku ha tns yi drive ya movha yo durha mara kene ka vona nga akangi ma swi vona se mhaka ya tiyindlu nga ri yi le ku trendeni ka ti-artist ende swa hlupha ku va artist minkarhi yo tala hi ku mi swi vonini loko hi bule na mhani nes matlala lava vurini ku ku va artist swa hlupha and eh, eh, ku kuma ku nkarhi wun'wani mali a yi kona kumbexani kuma ku diriwa timali hi ti-record label kumbe ku na mhaka ya piracy leyi affectaka ku vanhu va music va nga endli mali yo tala leswi a swi ta kota ku va pfuna ku va kota ku aka tiyindlu ta kahle va driver timovha to durha va hanya vutomi bya le henhla ku fana na tatist le matikweni ya le handle ku fana na le america ma swona so ku na swikhedzakhedzana swo hambanahambana leswi affect-aka ti-musicians ta le south africa kumbexani ta le africa kumbexani musicians globally swi tele ngo mhaka music ya tika yi lava i ri na matimba yi lava i ri na ntamu i ri na mandla yi lava i ri na mandla so va ka hina a hi pfuleni hansi ni kome comment-a mi ni byela ku n'we mi swi vonisa kwihi mampela i right kumbe i wrong na futhi maybe ku ni kuma ku a nga ri kumbexana mi ku mi neutral maybe ni nga endla poll lawani mi vota ku mi tin'wana pele xi ndla kahle na kumbe xi ndli kahle hi byeli la henhla comment down below subscribe to the channel and also indicate the notification bell ku loko hi ndla ti-show ta hina wena nga titimeli mina nga sele ndzhaku ka nkanelo wa gingirikana mina legere eka stas ku saleke tinyora salut